thutha wa marĩa agereire na nĩtũĩ ti mũgeni mũno maitho-inĩ maku amu arĩ haha o rĩngĩ na tũgĩkorwo tũkĩmũrĩka rũgano rwake rũrĩa we agĩire ciana maita matatũ ciana igĩkuaga na ningĩ mũthuri wake nĩ ũndũ wa kuona maya mothe akĩmũtiganĩria na akĩambia ũ- kana akĩambia thiritũ ya wendo na mũndũ ũngĩ koguo nĩ egũkorwo agĩtũhe thabarĩ yake ya kũhona gwake tondũ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ndatũheire thabarĩ yake ũrĩa yagĩikaire no kwa ihinda rĩrĩ nĩ egũkorwo agĩtũtarĩria wega makĩria ũrĩa okire kũhona nguraro ici ciothe cia ngoro nĩgetha onawe angĩkorwo wĩ hau njana nĩ ũragerera ruo ta rũrũ nĩ ũgũkorwo ũkĩmenya onawe ũngĩathiĩ kinya rĩrĩkũ nĩgetha ũkorwo wa kũhona koguo ĩtĩkĩra kwaranĩria na ithuĩ kwa igĩrĩ ithatũ kenda ithatũ ithatũ facebook wega tv ke nakuo kwa whatsapp nĩ kĩbũgũ mũgwanja ĩmwe kenda mũgwanja ithathatũ mũgwanja mũgwanja ithathatũ mũgwanja nĩ rĩakwa nĩ wa njirũ wa gatano wĩ karibu mũno thĩinĩ wa tabarĩra ya irema ĩno nĩ ceceni ya wega tv karibu sana cecilia Nĩ wega Kũhana mũno. atĩa? Nĩ kwega mũno Wanjirũ na nĩ ndakena o rĩngĩ nĩ kũni invite o rĩngĩ njũke twaranĩrie na mũ- mwĩroreri witũ. na nĩ ma nĩ thengiũ mũno na nĩ ngwĩre nĩ ngatho tondũ ũkiuma na maũndũ maingĩ ma gũkorwo ũgĩka mũthenya wa ũmũthĩ no wakĩrutĩra wauga no nginya thiĩ thĩinĩ wa ceceni ya Wega TV na thĩinĩ wa tabarĩra ya Irema Ũrĩ Ngĩ njuge nĩ atĩa ndokire kũhona nguraro iria ndarĩ nacio cia ngoro koguo ngũkũhe mweke ũyũ wambĩrĩrie maybe no ũhutĩrĩrie mwĩroreri ũrĩa ũtagĩire na chance ya kwĩrorera gĩbindi kĩu kĩngĩ ũmũhutĩrie oro hanini nĩgetha amenye nĩ nguraro irĩkũ ici ũrahona Okay, uh, part one nĩ twekĩte ũrĩa ndagĩte ciana na cigĩtuĩka cia gũkua ingĩona citiarĩ njiare na gwakĩrĩ na struggle ona bamĩrĩ ĩgĩ break ũguo, so rũu nĩruo, icio nĩcio nguraro iria ndagereire, na rĩu njũkĩte haha kũmonia ũrĩa mũndũ angĩhona na ũhote gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre. Thengiũ mũno, na rĩu no ũgĩtwambĩrĩrie process yaku ya kũhona thutha wa mũthuri waku gũkorwo nĩ ona mũndũ ũngĩ na nĩ mwatigana, mũtũrĩre waku wekire atĩa tondũ andũ aingĩ Hau nĩho mũtũrĩre ũhanaga ta wa thukĩrio kana ũgakorwo nĩ ta wa thirĩra hau, tondũ mũndũ ũyũ arona ndĩragĩa ciana igĩkuaga, mũthuri wakwa nake nĩ andiga nĩ ambia relationship ĩngĩ, mũciĩ ũrĩa ndakĩte nĩ wa haragana, hihi we waiguire ka wakua ngoro ũkiuga ndũgũthiĩ na mbere na mũtũrĩre rĩngĩ kana gwathire na mbere atĩa? Ĩĩ nĩ harĩ haritũ tondũ rĩu mũndũ ndamenyaga ũgũcoka wĩke atĩa. Na ũndũ ũmwe niĩ ndekire ndiendaga gũcoka mũciĩ tondũ nĩ ndamenyaga ndĩrĩ ona onokorwo hena marriage hena mũtũrĩre ũngĩ wa career ũrĩa ndendaga gũ pursue. So no hatiarĩ hahũthũ wanjirũ gĩtũmi ndaima ona ndambire kũ host wo nĩ mũndũ akĩthiĩ akĩhe... one month njikare gwake no na ĩyo one month ndiamenyaga ndĩraima after one month thiĩ kũ no rĩu ngũ- ngũgatha ngai tondũ ah, hakĩrĩ o courses ndekĩte na nga master hihi one two three na ngĩ take bold ah, step ya gũthiĩ ngĩ approach mũndũ akĩhe office yake na to ndarĩ na computer ngĩambia wĩra wa computers na gũgĩthomithia na maũndũ macio mothe. No rĩu ona kuma hatiarĩ o hahũthũ to rĩu ona kwambia wĩra kamũiria wĩra ũpikĩte na nĩguo hihi ũrenda atĩ ũkũrĩhĩre nyũmba, ũkũheaga irio hatikoragwo he hahũthũ, nĩ ũkũrara thĩ wa njĩra ũũ, nĩ ũgũikara ũtarĩte, na rĩngĩ ona ndwĩhota kwĩra andũ tondũ rĩngĩ ũraumĩte harĩa igũrũ, rĩu ona ũrarigwo ũkwĩra mũndũ wĩ mũhũtu, hatiarĩ hahũthũ, hatiarĩ hahũthũ no rĩu nĩ ndehinyanagĩrĩria o ngĩhoyaga Ngai, na rĩmwe nĩ ũkĩraga ũkoria karĩ kĩ, nĩ thirĩ ũrĩkũ. kana nĩ atĩa ingĩka. No ona nĩ ũkũ advise wo nĩ andũ angĩ no wĩke ũũ ũthiĩ na mbere wega. No hĩndĩ ĩyo njuge nĩ nda nĩ nda focus ire mũno gweterera Ngai na kũhoya mũno na... na kũ approach andũ ndũgaikare o hau gĩtũmi waikara na thĩna waku hĩndĩ ĩyo meciria nĩguo makũgiaga mũno. Kaingĩ Cecilia twĩciragia watua kwĩra mũndũ andũ aya nĩ megũgũthekerera kana mekwambia gũkwarĩrĩra, hihi nĩ atĩa ũngĩ trust mũndũ uge atĩ ũyũ nĩ ngũmwĩra thiri ciakwa? Nĩhakoragwo he haritũ, no rĩu ũguo ndaiga kũhoya gĩtũmi Ngai nĩagũ connect -aga na andũ arĩa magĩrĩire, gĩtũmi ta hĩndĩ ĩyo ndaririkana nĩndaheo obici no rĩu mũndũ ũcio ona ndingĩkĩmwĩra atĩ ndirĩte kana ndaire ũguo, rĩu hakinyaga handũ rĩngĩ ona student arĩa ndĩrathiĩ gũthomithia tondũ nĩndagĩthomithagia computers. Agoka anyona ũrĩa huana, ambaga kũnjĩra reke tũgĩre yogati na keki rĩu twambe twarie. Ona ndũmwĩrĩte. So I thank God atĩ he arata makũmenyaga, ona akũrora ũguo akona ũyũ mũndũ ena stress. Na ti hahũthũ kũhoya atĩ, kũhoya msaada kwĩ mũndũ. Ona rĩngĩ tũtiendaga aciari rĩngĩ mamenye tondũ nake no aragiĩka meciria. ona akũhũrĩra ũraiga ndĩrĩ o sawa to rĩu nĩ ũrona wamwĩra wĩna thĩna nĩ egũkwĩra na nĩkĩo ũreka taũni Ũka ndũcoke mũciĩ. gĩcagi ya na rĩngĩ ndũrenda gũgĩcoka gĩcagi Mm. Eh, watuĩkire atĩa nĩ ũgũkinya harĩa rĩu thaa ici ũkinyĩte na no ngwenda bado tũ- ũhutĩrie mwĩroreri ũrĩa ũteroreire gĩcunjĩ kĩa mbere tondũ nĩ akĩigua nĩ wagĩaga ciana igakua nginya angĩ magakua matarĩ maraciarwo hihi nĩ ũkũmũtarĩria kana thutha ũcio nĩ wacokire ũkĩgĩa mwana? Ah, thutha ũcio nĩ ndacokire ngĩgĩa mwana no kuma rĩu separation na mũthuri nĩ ndaikarire mĩaka ĩna Ona rĩngĩ itendaga kũ date tondũ rĩu nĩndonaga nda date mũndũ ũyũ twatuĩka atĩ rĩu twĩ serious kũhikania, hĩndĩ ĩrĩa akanjĩtia mwana ndiũĩ ngamwĩra atĩa. Ta rĩu all through ndonaga thĩna ta warĩ niĩ which is not true tondũ hĩndĩ ĩyo thaa ici nĩndagĩire mwana na mwana wakwa arorete three years. We thank God for that. Rĩu aah. Ingĩra mwĩroreri hĩndĩ ĩyo he fear, he guoya ũrĩa ũkaga thĩinĩ wa ngoro yaku tondũ he fear of the unknown, ndũramenya ingĩgeria ũndũ ũyũ nĩ ngũhota? Whereas in the past hau thutha rĩ, ngeretie ngaremwo. ĩyo nĩyo mbatũ ĩrĩa ndonire ĩrĩ nene mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa, gĩtũmi ndũramenya. Nĩ kũgeria na ningĩ mũndũ ũyũ tũrageria nake rĩ nĩ ekuona tarĩ kũmũthakĩra ndĩramũthakĩra, no ngĩhike ĩ, no mũndũ ũyũ nĩ njagĩrĩirwo kũmwĩra ma ũrĩa kwarĩ, kana ndĩmũhithe tu tũrore ũrĩa maũndũ megũikara. So ĩyo nĩyo mbara ĩrĩa ndaiguaga ĩ nditũ mũno especially wĩ Christian ndũrenda gũthakĩra maica ma mũndũ, na nĩ ũrenda kũiga gũikara wĩ mwega ũtegũthiĩ haha na harĩa. Yeah so No njugaga mbara ĩyo yũkaga gũthira hĩndĩ ĩrĩa Ngai eyonania. Gĩtũmi rĩu ta thaa ici ũngĩnjũria kana no ngĩe mwana ingĩkwĩra no ngĩe. Gĩtũmi, gĩtũmi rĩu nĩ ndonire mwana, nĩ ndonire no ũgĩe mwana na a survive. We ũgĩcokia meciria maku na thutha-ĩ, nĩ wonaga kaĩ harĩ na thĩna thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩno wahikĩte nĩkĩo wagĩaga ciana igakua kana wonaga thĩna kau ũngĩkorwo warĩ kĩ? Niĩ ndingiuga harĩ na thĩna, no ona thaa ici ndirĩ ndahota kuona anja icio. Gĩtũmi o part one ũrĩa meroreire, nĩ ndaigire niĩ ona itokĩte kũgĩa mwana, Mũthuri ũrĩa my ex husband nĩ ahikanĩtie na akagĩa mwana. Na mwana wao aga survive. Na aga survive. So onaniĩ nĩwona ndia struggle ire kũgĩa mwana na mwana wakwa akĩrĩ oho. Rĩu ndingĩmenya mbara icio ciakiumaga kũ no yeah we really struggled. Nĩ tũtaarĩrie karũgendo gaku gothe rĩu ũrĩa wagĩthire ũgĩkinya harĩa ũkĩrĩ thaa ici, tondũ o na mũndũ agĩkũrora thaa ici nĩ arona ndũrĩ na stress, ndũrĩ na maũndũ, yes no ũgĩkorwo wĩna stress tondũ stress cia mũtũrĩre citikĩagaga nini nini, no stress iria ciothe cia nguraro cia ngoro nĩ ciathirire. Hihi he na mwĩroreri wĩ haha nja na to ũkorwo nake aragerera ũndũ ũrĩa wageragĩra tondũ he message ndonire thutha wa gĩbindi kĩu kĩa mbere, Hena mũndũ waugaga onake akoretwo akĩgerera ũndũ ta ũcio, hihi ũngĩmũteithia atĩa? Ũndũ wa mbere, njuge mbara iria cikoragwo thĩinĩ wa ngoro, na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ nderire andũ mamenyerere ngoro, ngoro, gĩtũmi ngoro yagurara, andũ aingĩ mationaga, nĩ kĩronda physical. Andũ mangĩona nĩ mekuona ũyũ e hali mbaya mamũtangĩkĩre narua. No rĩu kĩronda kĩrĩa gĩkoragwo thĩinĩ wa ngoro, kĩu nĩ kĩritũ to andũ matielewaga. Indo icio ciĩtagwo depression na stress. Yaani no cikũrage narua na andũ matirona ta arĩ serious. So ũndũ ũmwe ingĩra mwĩroreri witũ nĩ gwĩtĩkĩra. Gwĩtĩkĩra atĩ ndũrĩ na control. Wambe ũrekie uge rĩu rĩ, korwo nĩ ngeretie, okorwo nĩ clinic icio nĩ thiĩte, okorwo nĩ kwenda mũthuri ũyũ nĩ ũkĩmwendire, no rĩu to nĩ athiĩ njĩke atĩa? Wĩtĩkĩre. Njiguaga angĩ makiuga waregwo ũregeke. So, ũrekererie rĩu uge rĩu rĩ, nĩ athiĩ na maica make ndikũmũgiya, ti gũtinda ũkĩmũbuata. Gĩtũmi no ũrĩiguaga maũndũ mangĩ makongerera ruo kĩronda-inĩ. Nĩ wĩtĩkĩre rĩu ĩyo chapter nĩ yathira, rĩu nĩ atĩa? Tũrore ha. Ha, ma- Ona ũguo ndaiga he guoya ũkaga ũkarigwo atĩrĩ rĩu ningĩ ingĩgeria rĩngĩ rĩ gũgũthiĩ atĩa? No rĩu ingĩkwĩra ũgerie rĩngĩ. Okorwo nĩ ta biacara ah, ũ- ũ- wĩkĩre strength yaku harĩa ũrona nĩ wagĩrĩire. Ũtige maũndũ marĩa ma fail kwanza, ũ heal kũheal. So one thing ndekire, ndingĩrire relationship inĩ ingĩ. Gĩtũmi nĩ ndonaga mũndũ aheanaga kĩrĩa gĩ thĩinĩ. Na angĩkorwo hĩndĩ ĩyo nĩ ndaiguaga ruo rĩ, kĩrĩa ingĩaheanire nĩ ruo. So na rĩngĩ mũndũ ndarĩ na maũndũ maingĩ no rĩu we ũrona eka kaũndũ gagakũ provoke. So I gave myself time na ingiuga ningĩ ndũgagĩ take so long. atĩ ũtĩkage five years, six years. Ta rĩu nĩ nyonaga korwo nĩ ndahĩrĩte within two years, mwana angĩrĩ mũnenanene. No rĩu yeah take your time. Onokorwo no icio four years, five years, no ũmenye ngoro yakwa rĩu nĩ yahona, na no hote rĩu kwenda mũndũ ũngĩ wega. The other thing ya ciana... Ĩyo ndingiuga he mũndũ ũngĩhota gũkũhonia tiga Ngai akũhonirie Wanjirũ. Gĩtũmi ona Bibilia yugaga thĩinĩ wa Isaia sixty one atĩ Kristo okire nĩ getha ahonagie ngoro icio hehenjeku. Gĩtũmi Ngai nĩwe tu ũhonagia ngoro. Tuge ingĩra andũ, sometimes matiana, o ũguo ndaiga, kĩronda gĩtarĩ physical angĩkorwo nĩ kĩa ngoro, andũ matielewaga mũno. No rĩu kĩronda kĩu, Ngai nĩ nĩonaga na maũndũ rĩmwe ona ũgwĩkĩra wega ũgatheka, na wathi mbere ya andũ ũkonania wĩ sawa. No rĩngĩ wainũka nyũmba, ũkaririkana, na ũndũ ũcio ũgagũtura mũno. Rĩu no kwĩrekereria Ngai gĩtũmi we nĩwe ũhonagia ngoro. Yeah. Rĩu reke njũrie tondũ ndikĩũĩ kana hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ ndakĩũririe kana bado nĩ wonanaga maybe mũthuri ũrĩa wa mbere rĩ, nĩ mũrĩ mwacemania rĩngĩ nake thutha ũcio? Aca. Okay, hĩndĩ ĩrĩa twacemanĩtie last wega rĩu nĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩ mũritũ na mwana, mwana ũyũ ndĩ nake, no anjĩrire o hi hi. Gĩtũmi ũndũ ũcio no mwega. Hĩndĩ ĩrĩa twatiganire niĩ ndiamũbuatire. Ndiendire kũmenya araikara atĩa, o na mũndũ ingĩonire nĩ aroka kũndehera maũndũ make, nĩ kũrega ndaregaga ngamwĩra maũndũ macio ndirenda twarie. Gĩtũmi ndiendaga kũigua maũndũ make me mega kana me moru. Gĩtũmi rĩngĩ tũmabuataga nĩ ũigue ai, Ngai no aramũrathima o na after kũnjĩka ũrĩa anjĩkire, you know. Na ũndũ ũcio rĩngĩ nĩ ũgũgũtuura. Tuge angĩkorwo ndaragũbuata, nĩ he angĩ aka realise mistake yake agoka gũgũbuata. Angĩkorwo ndaragũbuata tigana nake. Na hĩndĩ ĩyo mwacemania rĩ, hakiri-inĩ ciaku rĩ, nĩ ciahũrire Ngai anyona ndĩ mũritũ to korwo egwĩciria mwana ũyũ bado ekũhana o ta arĩa angĩ? Hihi nĩ warĩ na mentality ta ĩyo? Aca. I was so happy ona okay ona ndamuona ngwĩciria hĩndĩ ĩyo agĩũka kũhona kũnyona rĩ nĩ ndahonete na nga move on so ona ndamuona ndonire yaani nĩ mũndũ ndoĩ o ta ũrĩa ũngĩona haiya he mũrata wakwa wa kuma gĩcagi ũguo nĩguo nda- ndonire Hii Cecilia Wĩna ũndũ ũngĩ ũngĩongerera mwĩroreri wĩgiĩ process ya kũhona apart apart from atiganĩrio nĩ mũthuri ehe time na apart from gũkorwo e hakuhĩ mũno na Ngai, ũngĩra atĩa mũndũ ũyũ ũkuithĩtie twana na nĩ arona rĩu kaĩ mwĩhoko wake ũkinyĩte mũthia? Ingĩmwĩra arore side ĩrĩa ĩna strength, nĩ ngũgwetete hau, gĩtũmi ta niĩ therapy ĩrĩa yandeithirie mũno, nĩ nyendete kwandĩka, so ndathiaga ngandĩka, ngandĩka rĩngĩ nga listen to worship music Na mostly kwaria na andũ rĩngĩ matielewaga gĩtũmi mũndũ ũtahĩtũkĩire ũndũ ũrĩa ũhĩtũkĩire rĩngĩ nĩ aremagwo kũ elewa. Rĩngĩ ona ũkona ona mwathi kwaria reasoning ĩrĩa areka ndĩratwarana yaani ndĩra make ũ feel better. So niĩ nĩ ndandĩkaga ngandĩka mũno. yeah, kwandĩka mũno na rĩu hĩndĩ ĩrĩa ndahonire rĩu ngĩambia gũcea na andũ in form of kũ encourage ti kũ seek counsel yeah, kũ encourage so ũndũ ũcio noguo ingĩkwĩra na angĩkorwo wĩna bamĩrĩ njega na nĩ supportive mwana nĩokaga akahonio kĩronda kĩu tuge ndũgaikare mũno angĩkorwo you are Kĩbabũ gĩa mwana ũngĩ. Yeah. Geria kinya Ngai oke ũkĩhoyaga. Koguo rĩrĩa mũndũ ena ma stress akarora nĩ mwena ũrĩkũ ũngĩmũrutĩra ma stress make. No ti gũthiĩ kũndũ kũngĩ kũru, but akarora mwena ũrĩa mwagĩrĩru. Ndauga kũndũ kũru ta atĩ he mũndũ ũngĩkorwo na stress ecirie njohi nokĩo kĩndũ kĩrĩa kĩngĩmũruta stress ciake, but we watwĩra mũndũ akaroraga mwena ũrĩa makĩria ũngĩmũteithĩrĩria. Uh, kana gaku ke how old? Nĩ arathiĩ three years November. Three years November. Yes. Ah, na nĩ wagĩthire na mbere nĩ wagĩire mũciĩ ũngĩ na mũtũrĩre na rĩu Cecilia apart from maũndũ maya mothe wakorwo ũgĩtũtarĩria megiĩ process yaku ya gũkorwo ũkĩheal kana mũtaratara waku wa gũkorwo ũkĩhona nguraro ciaku cia ngoro kana irema hihi nĩ atĩa nĩ ũndũ ũngĩ ũrĩkũ wekire ũgĩgũruta thĩna-inĩ ũyũ kana ũgĩgũteithĩrĩria Okay, ũndũ ũmwe ingiuga, hĩndĩ ĩrĩa wĩ thĩna-inĩ ona nĩguo ũririkanaga maruo macio ma ma nakũu mbere, na ũkaiga hihi ndĩratigire ndĩratigire. So ũndũ ũmwe ndamenyire, nĩ nĩ ũrute wĩra, kana wethe ũndũ ũngĩka ũrĩkũheaga income nĩgetha wĩikare wega. Na so ona hĩndĩ ĩyo nĩ ngugĩte he mawĩra ndakĩambĩtie, na ngwĩciria ĩyo yarĩ strength yakwa. Gĩtũmi ũndũ ũmwe njũĩ about Ngai witũ, ndendaga wĩcokie. Tuge hĩndĩ ĩrĩa side ĩmwe yathiĩ thĩ, he ĩngĩ ainuaga nĩgetha ndũgecokie. Na njuge hĩndĩ ĩyo nĩguo ndambirie ona kambuni yakwa, na... Gũgĩthiĩ wega na ngĩigua regardless ya maũndũ marĩa gwathire na mbere, at least he handũ Ngai arakũririkana. Na ona hĩndĩ ĩyo mũndũ e ruo-inĩ ona ũkona Ngai hihi ta e kũnene, nĩ okaga agagũ surprise. Gĩtũmi ona nĩ ndirikanaga wĩra Wa mbere ũrĩa ndambirie kũruta nĩ mũndũ waheire mbeca na citiakĩrĩ nini. Rĩu Ngai agakuonia tu onokorwo wĩna ruo no ndĩragũteithia side ĩngĩ. So nĩguo ingĩra mũndũ Ngai ndakumaga indo ciothe. Ona angĩkorwo hihi nĩ mwana wagĩte, hihi biacara yaku nĩ ĩraruta wĩra, hihi hau hau hangĩ ministry nĩ ĩraruta wĩra kana ũndũ ũngĩ. Etha hau na angĩkorwo it's working for you. Amba wenderere, wendere na ũndũ ũcio, ũgĩtĩkagia Ngai mathĩna-inĩ maku. So nĩ ndambirie wĩra, na yes o na kwambia kambuni na mbiacara ti hũthũ, no nĩ tũgĩthiaga tũkagũa na tũgokĩra. Yeah. So ingĩra mũndũ ndaka lose hope, ũrore strength -inĩ yaku. Na Cecilia he ũndũ ingĩenda gwĩka, no nyende kũrehe ndagĩtarĩ on board nĩgetha tũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro ũyũ waku wĩgiĩ kũgĩa ciana ĩgĩkuaga tondũ he maũndũ tũkĩiguaga kũrĩa nja na ũtaiguĩte kuma kũrĩ mũtaaramu wa maũndũ macio ndũngĩkĩra mũkonde ũhoro ta ũcio. Koguo no nyende gũcemania na ndagĩtarĩ atũtarĩrie atĩrĩrĩ, Nĩ thĩna ũrĩkũ ũyũ warĩ naguo, kana nĩ thĩna ũrĩkũ warĩ gatagatĩ gaku na mũthuri waku, tondũ twakĩona ti ũhoro wa kĩrumi, koguo ndagĩtarĩ tu nowe ũngĩtarĩria. Harĩ na thĩna wa we na mũthuri waku gũkorwo mũkĩgĩa ciana. Hihi gwa thaa ici ũkoragwo wĩ kũ? Okay, thaa ici nĩ nyandĩkĩtwo wĩra, but nĩ ndĩ kambuni yakwa, ndiũĩ kana no ndĩmĩgwete, ngũrĩhĩra mbia. Ĩtagwo Hope Vic Properties Limited, no ũmĩone kũrĩa Facebook, ũrore ũrĩa twĩkaga nĩ real estate na management. Hihi mũndũ angĩenda kwaranĩria nawe nĩgetha onake agĩteithĩke harĩ process ya kũ heal angĩkuona kũ? Okay, no anjethe, hihi no heane namba yakwa, na tũkĩarĩnjwo ũrĩa tũngĩgĩcemania. Yeah, I'm so passionate kwanza mũndũ wanaruciana tondũ rĩu nĩ nyonaga no ndĩmwĩre ũndũ a- aigue e comfo- comforted. Yeah. na nĩ nĩ ndĩtigagĩra mũno rĩmwe mũndũ akĩheana namba yake but I guess nĩ ũkũheana no nĩ ndĩ- angĩkorwo we wĩ sawa na kũheana tondũ kwĩ andũ ah, me mũtugo wa wona mũndũ nĩ aheana namba ekũmũhũrĩra kũmũgia ndegũkorwo akĩmũhũrĩra nĩ ũndũ wa kĩwĩra kana kũmũria yani kũmũria advice ũgakora kwĩ andũ mahũraga thimũ kũ- gũthumbũra mũndũ ngwĩhoka rĩrĩa Cecilia kũheana namba yake angĩkorwo we nĩ ũragerera ruo rũrĩa akorirwo akĩgerera kana wĩna ũndũ ũngĩ ũngĩenda gũkorwo ũkĩenda kwaranĩria na Cecilia wone kana nĩ ũkũhona Ĩtĩkĩra kwaranĩria nake, no angĩkorwo ma hatirĩ na ũndũ, ndũgetĩkĩre ma kũmũhũragĩra thimũ nginya thaa thita cia ũtukũ na thaa ithano. Ah, Hihi no ũtũhe namba yaku maybe na kũrĩa tũngĩkuona onakorwo nĩ Facebook, ah, Instagram, kũndũ o guothe. Okay. Ah, namba yakwa nĩ 0743 766075 hau no ũnyite, njokere rĩngĩ 0743766075 na kũrĩa nĩ ngoragwo na page I mean account ya Facebook njĩtagwo Cecilia Precious Ngarũiya ona kũrĩa Instagram no makĩnyone kũu guothe. Kũguo kũndũ guothe nĩ Cecilia Precious Ngarũiya. Ngarũiya. Nĩ sawa sawa Cecilia na nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka gũkũ gwa ceceni ya Wega TV na thĩinĩ wa tabarĩra ya Irĩma nĩgetha tũkamũrĩkaga ona akorwo nĩ wagereire nguraro ĩ, hihi wahonire atĩa? Nĩgetha mũndũ wĩ hau nja ndagagĩcirie wagereire nguraro icio ciothe na ũgĩthiĩ na mbere gũikara nacio at least ũrĩa wonire gĩcunjĩ kĩa mbere akĩmenya rũgano rwitũ ũrĩa rwatariĩ nĩ amenya atĩ he gathabarĩ wagereire nĩgetha ũkorwo wa kũhona, na koguo nake no ende mũno gũkinyũkia makinya ta marĩa wakinyũkirie. Wa mbere watwĩra nĩ kũmenyana na Ngai, wa kerĩ watwĩra nĩ kwĩhe time, na wa gatatũ watwĩra nĩ mũndũ amenye nĩ ũndũ ũrĩkũ e mwega naguo akawĩka nĩgetha ũkamwehereria at least stress iria iramũturĩria makĩria, nĩgetha ona twĩthemane na mĩrimũ ĩno ya mĩrimũ ya meciria nĩyo depression. At least ĩno nĩyo mĩrimũ ĩrĩa ĩroraga mũno andũ thikũ ici, koguo tũngĩhota kwaranagĩria na watwĩra he bata kwaranagĩria na gwetha mũndũ ũrĩa ũngĩhota kwĩra thiri ciaku ona gũtuĩka eh, thikũ ici he mũndũ ũngĩra thiri ciaku acitambie no reke tũkamenyaga arata aitũ nĩ arĩkũ kana no ũngĩhota kwaranĩria nake angĩkorwo wĩ hakuhĩ mũno na mamu wanyu ũcio nĩwe ũngĩkora kana baba wanyu kora baba wanyu kana mamu wanyu aranĩria nake tondũ andũ acio nĩo me hakuhĩ mũno na nĩ hinya mũno mũciari gũcambia mwana wake na niĩ ndĩrona kai haha karĩho gwĩkĩrĩra tabarĩra ya irema no ndigwĩkĩra gaturumo kana ndigwĩkĩra ndigwĩkĩra mũthia wa haha nĩ ngũkorwo ngĩnyitanĩra na ndagĩtarĩ nĩgetha atũmenyithie hihi thĩna wa Cecilia wa kũgĩa ciana igĩkuaga warĩ ũrĩkũ nĩgetha tũmenye eh, he- maybe he thĩna ũngĩkorwo ũgĩthondekwo nĩ ndagĩtarĩ kana mũtaaramu na no ũgũteithie onawe ũrĩa ũragerera thĩna ta ũrĩa Cecily aragerera kwa ihinda rĩrĩ koguo ndũkenyinye mĩtambo nĩ tũgũcokereria mwĩroreri witũ wa tabarĩra ya irema ndĩrakũnyita ũgeni thĩinĩ wa sesheni ya wega tv oro rĩngĩ thĩinĩ wa ikereka ritũ rĩa gatatũ rĩa tabarĩra ya irema gĩkũririkania atĩ mũgeni witũ akoretwo agereire mathĩna maingĩ na kũrĩa nĩ agĩire mwana na kana akagĩa ciana nguo maita matatũ ũndũ ũrĩa ndĩrenda tũkorwo tũkĩarĩrĩria na ndagĩtarĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũmenyithie hihi thĩna ũyũ ũngĩkorwo ũkiumana nakĩ ĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ kwa igĩrĩ ithatũ kenda ithatũ ithatũ Facebook nĩ wega TV KE na kwa kwa WhatsApp nĩ kĩbũgũ mũgwanja ĩmwe kenda mũgwanja ithathatũ mũgwanja mũgwanja ithathatũ mũgwanja ndũkenyenye mĩtambo nĩgetha tũigue maingĩ na ũngĩkorwo na kĩũria o gĩothe ũrenda kũria ndagĩtarĩ witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ no waranĩrie na ithuĩ kũgerera namba icio ndakũnengereria kana ningĩ no ũthiĩ gwa Facebook yakwa nĩ Wanjirũ wa Ngata ndĩna ndagĩtarĩ george kĩere na kana nĩ gynecologist ĩrĩa ngwenda agũtarĩrie wega gynecologist nĩ kuga atĩa ndagĩtarĩ wĩ karibu mũno thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya irema mũthenya wa ũmũthĩ Uh, tũkĩambĩrĩria ngwenda ũtarĩrie mwĩroreri we wĩũ na ũkĩmũtaragĩria rĩtwa gynecologist rĩramaanisha atĩ Nĩ thengiũ mũno nĩ kũgwata ũgeni gũkũ. Marĩtwa nĩ Kĩere wa Njatha kana George Kĩere, na wĩra wakwa nĩ wa gynecologist, kuga atĩ niĩ wĩra wakwa wa ũndagĩtarĩ eh, ndoraga atumia arĩa eh, makuĩte nda kana mena mĩrimũ ĩkonainie na Eh, ĩrĩa ĩrĩa twĩtaga reproductive system Ĩĩ. Mhm. ndagĩtarĩ tondũ nĩ ndakĩhutia ndauga ciĩgiĩ mũgeni wakwa marĩa agĩkoretwo akĩgerera Ĩĩ. nĩ agĩire nda maita matatũ na ciana ciake kana athiĩ kũgĩa mwana agakora mwana wake nĩ akwĩrĩire nda koguo arainducwo kũinducwo ngwĩciria nĩ ĩrĩa ya gwĩkĩrwo ndawa Ĩĩ. mwana akauma na njĩra nomo no, no aume mũkuo but thutha wa gũtigana na mũthuri wake nĩ acokire akĩgĩa mwana na mwana wake agĩ survive nake mũthuri wake nĩ athire na akĩhikania na akĩgĩa mwana na mwana wao agĩ survive ndĩrenda tũkorwo tũkĩmũrĩka ciĩgiĩ nĩ nĩ itũmi irĩkũ cingĩtũma mũtumia gũkorwo akĩgerera maya kana mwana wake agĩkorwo agĩkuĩra nda no mbere ya ũguo wambe ũgĩtũmenyithie atĩrĩrĩ Ĩĩ. hihi mũtumia mangĩmenya atĩa kana mũtumia angĩmenya atĩa atĩ mũtumia wake arĩ nda arĩ ũgwati-inĩ Rĩu uh, kĩrĩa twĩkaga mũtumia oka nĩgetha tũmũrũmĩrĩrĩ ĩrĩ wĩra twĩtaga na gĩthũngũ antenatal clinic Hena ithimi twĩkaga, no ona tũtarĩ twakinya hau ũguo, hena kaũndũ mũtumia nake abataire gũkorwo akĩmenya, maũndũ marĩa araigua we we mwenyewe. Ta rĩu nĩ kuuga atĩrĩrĩ, mũtumia yakinya wiki ta twenty two ũguo gũthiĩ na mbere, nĩ anjagia kũigua mwana wake agĩthaka. Rĩu nĩ rĩmwe no akinye handũ aigue atĩ mwana wake ndarathaka wega. Tuge nĩ arathakaga tuge maita ta ikũmi he mũthenya ũmwe, rĩu nĩ ta arathaka maita meerĩ kana maita matatũ ũguo. Rĩu ti wega eterere nginya rĩrĩa mwana atige gũthaka biũ. Hĩndĩ ĩyo mũndũ nĩ- mũndũ nĩabatiĩ gũkorwo agĩthiĩ thibitarĩ nĩgetha ekwo ithimi. Kĩndũ kĩngĩ angĩona ahote kuona atĩ maĩ ma- marĩa ma- makoragwo ma- um, mwana akoragwo enamo mwena mwena wa nja ĩrĩa twĩtaga amniotic fluid, ahote ku- kuona atĩ ma- maĩ make nĩmarauma kana nĩarona thakame kana kĩ- kĩndũ ta kĩmira kĩna thakame. Kuoguo mũndũ angĩona kaũndũ ta kau ũguo-ĩ, nĩ wega oke thibitarĩ Kĩrĩa twĩkaga mũno mũno nĩ mbica ĩrĩa twĩtaga ultrasound, tũkamĩta obstetric ultrasound, ĩyo ĩyo mbica ndĩrĩ ndĩ- ndĩrehaga thĩna harĩ mũtumia nĩ ũndũ ndĩkoragwo na radiation, koguo ndĩ- ndĩngĩrehe- ndĩ- ndĩngĩrehera mũtumia thĩna kana mwana ũcio akuĩte thĩna. Rĩu ũguo nĩguo twĩkaga, tũgeka gĩthimi gĩa kĩa mbica nĩgetha tuone kana mwana wake ena thĩna kana nĩ atĩa. No rĩmwe nĩ twĩkaga ũguo na tũ- tũgakora unfortunately rĩu mwana ũcio ndarĩ ho no rĩu ũ- ũcio tũtingĩhe kaũndũ ta kau kahanĩke koguo reke mũtumia oka tene um, ona atĩ mwana wake ndarathaka ũrĩa arathakaga reke oke nĩgetha tũmũthime Tũhũ- tũhũre mbica ĩyo Ĩĩ. koguo atumia nĩ matige gũkorwo makĩmaĩrĩria mũno gũkorwo magĩthiĩ thibitarĩ rĩrĩa mekũĩra kaũndũ o kanini o o kanini kanini ĩĩ ndakũmũka thibitarĩ koguo mũtumia wothe wĩna nda hau na nĩ arerora tabarĩra ya irema Ndagĩtarĩ George Kĩrĩ arakũria, wona kaũndũ o gothe o kanini karĩa karahutania na nda yaku, ĩtĩkĩra gũthiĩ thibitarĩ na ihenya ũrĩa kwahotekeka nĩguo gũkorwo ũkĩrigĩrĩria mwana waku gũkorwo agĩtũngana na mathĩna maingĩ. Ta ũrĩa ngũkũhutĩirie ndagĩtarĩ hau mbere, mũtumia ũyũ nĩ agĩire ciana kana nĩ agĩire mwana thutha-inĩ ona thutha wa gũkorwo agĩciara ciana ithatũ ikumi, kana ciana ithatũ ikuĩte. Hihi

Hena kĩndũ twĩtaga resus. Ta rĩu wahota kũigua atĩrĩrĩ, eh, thakame yaku ĩ nĩ mũthemba wa, wa re- eh, tuge blood group A positive. Ĩyo positive kana rĩmwe negative nĩyo twĩtaga resus. eh. Na rĩmwe cingĩtuĩka especially ya mũtumia yake nĩ negative na ya mũthuri nĩ positive. Kwĩna chance atĩ angĩaga kũheo ndawa ĩheanagwo ĩtagwo anti-D, rĩmwe mwana wa kerĩ kana wa gatatũ ĩ, no agĩe thĩna. No gũtirĩ, ũndũ ũcio wa thakame kũregana kana eh, kũhanana, ĩyo ndĩkoragwo ho. Kĩu ti gĩtũmi Kĩa mũtumia akorwo ena thĩna ona hanini kana mwana ũrĩa akuĩte akorwo ena thĩna. Ĩĩ. Na ndagĩtarĩ mũndũ ekũmenya atĩa atĩ thakame yake kana icio ũrauga rhesus icio ũrauga nĩ positive na negative mũndũ ekũmenya atĩa atĩ yake na ya mũthuri wake kwĩna kaũngũrani kanini na nĩ abatiĩ gũkorwo agĩthiĩ gũthondekwo kana nĩ abatiĩ kũheo ndawa icio? Rĩu mũtumia oka clinic ĩrĩa twĩtaga antenatal clinic, hena ithimi ciĩkagwo na gĩthimi kĩmwe nĩ gĩa thakame rĩu tũkamenya blood group yake na tũkamenya rhesus koguo tũroraga maũndũ merĩ blood group na rhesus blood group ona cingĩtigana ĩ icio itikoragwo na thĩna rĩu ĩyo ya rhesus nĩyo tũroraga nĩgetha akorwo mũtumia nĩ rhesus negative rĩmwe no twende gũthima mũthuri tũmenye kana nĩ rhesus positive kana kana negative no na ona tũngĩaga gũthima mũthuri ĩ nĩ wega mwana ũcio mini mũtumia ũcio ah, akaheo ndawa ĩyo ya antd koguo oka thibitarĩ ekwa ithimi icio nĩ- nĩrĩo tũmenyaga thakame ya mũtumia ũcio nĩ mũthemba ũrĩkũ Ĩĩ. Ah, ndagĩtarĩ hena handũ ndĩrenda gũkinyĩra mũno Nĩguo. Ah, koguo mũtumia abatiĩ gũkorwo ena resus yake ĩbatiĩ gũkorwo ĩ positive na ya mũthuri wake ĩbatiĩ gũkorwo ĩ negative kana cibatiĩ gũkorwo igĩtwarana atĩa ihi ah, o mũndũ mũndũ ĩ ena thakame eh, mũthemba wake rĩu ũ- ũ- ũkorwo atĩ yaku nĩ rhesus negative ti atĩ wĩna thĩna ĩhĩ no no ta ũrĩa mũndũ ũmwe nĩ mũthũngũ ũngĩ nĩ mũĩcia koguo ti atĩ hena thĩna rĩu kĩrĩa twendaga nĩ atĩrĩrĩ mũtumia ũrĩa wĩ rhesus negative akorwo mũthuri wake nĩ rhesus positive mwana ũcio akuĩte ahota gũkorwo nake nĩ rhesus positive na akorwo nĩ rhesus positive thakame ya mwana ũcio ĩ No ĩhane ta ĩrahũrana na ya mũtumia, I mean, na, na ya nyina. Na rĩu rĩrĩa aka, agakua nda ĩngĩ-ĩ, mwana ũcio ũngĩ, ti ti ũcio akuĩte, ũcio ũngĩ no agĩe thĩna. Rĩu hau nĩho eh, thĩna ũcio ũkagĩra. Ti atĩ gũ- gũtuĩka rhesus negative nĩ thĩna, kana rhesus positive nĩ thĩna, aca. Ĩĩ. Ah, hau nĩ wagĩthereria wega ũrĩa ngwendaga kũmenya nĩ ngatho mũno ah, kũrĩ we ndagĩtarĩ hihi nĩgetha tũcoke harĩa he rũgano rwa mũgeni witũ ĩ Nĩ kĩĩ gĩkĩ kĩngĩtũma mũtumia akorwo nĩ aragĩa ciana igĩkuaga? Rĩu hena itũmi nyingĩ mũno mũno mũno cingĩrehe thĩna ũyũ, na hena ona tũngĩkiuga tuge andũ ta igana rĩmwe mena thĩna ta ũcio ĩ, hena andũ hakuhĩ fifty ona tweka ithimi no nĩ tũkũremwo nĩ gũcokia kĩũria kĩu nĩkĩ kĩrarehire thĩna ũyũ. Koguo nĩ wega rĩmwe mũtumia kũmenya to hĩndĩ ciothe tũkoragwo na answers ya mm -hmm. kũmenya thĩna ũrarĩ ũrĩkũ mm -hmm. no rĩu no, no tũrore tuge mwana wa mũtumia mm -hmm mutumia no akorwo ena mirimu fulani mm. iramurehera thina mm. ta riu mutumia no akorwo ena thina wa cukari mm. na cukari uyu uyu iratwita diabetes ri mm. turi controlled wega mm. riu ucio no urehe thina wa mwana gukua e, akuitwo ni nyina mm. no mutumia no akorwo ena thina wa high blood pressure mm. ĩrĩa twĩtaga hypertension, ĩyo nayo no ĩrehe thĩna ta ũcio. Hena thĩna wa kĩndũ ta thyroid, no ĩrehe thĩna ta ũcio. Hena thĩna wa higo, rĩu mũtumia ena thĩna wa higo, na ndathondeketwo wega mũno angĩkagĩa nda ĩyo enayo, ĩyo nayo no ĩrehe thĩna ta ũcio. Koguo hena itũmi nyingĩ mũno, ĩyo ĩyo nĩ nĩ mwena wa mũtumia. I mean mwena wa mũtumia, hena mwena wa mwana. Mwana ũcio akuĩte-ĩ, no akorwo ena thĩna ũrĩa twĩtaga abnormalities kana anomalies eh, na githũngũ tũkaciĩta congenital anomalies ĩyo nĩ eh, abnormality mwana enayo ũrĩa wona tuge mwana wa- wa mũra wa maitho matihana wega kana ona ndarĩ na ciara ciothe Rĩu icio nĩ part ya congenital a- anomalies no rĩu cingĩkorwo ciĩ very severe rĩu mwana no akuĩre no akuĩrĩre enda rĩu eh, na hau nĩho twĩ- twendaga gwĩka atĩ kũhũra mbica ĩyo ya ultrasound nĩgetha tũkamba tũkamba kũmenya o tene thĩna ũyũ ũhana atĩa hena arĩa nginya rĩu nĩ ũkuona wahũra mbica ĩyo ya ĩyo tweta ul- ultrasound ũkona rĩu nginya mwana ũcio akuĩtwo eh, no akorwo na ndarĩ na kĩrĩa ah, brain yake ndĩbomete wega kana no ũkorwo ona ndĩrĩ ho mhm. koguo hena maũndũ maingĩ mũno mhm. mangĩhĩtana mwena wa mwana ũcio mũtumia akuĩte mhm. ningĩ no tũrore mwena wa thakame ya mũtumia no akorwo na eh, thĩna ũngĩ ta rĩu twĩtaga antiphospholipid syndrome rĩu ĩyo mũtumia ũcio angĩkorwo ena thĩna ta ũcio ĩ mwana wake no atuĩke affected na age gũkinya ihinda rĩake rĩa kũheo mwana. Na ingĩ nĩ gũkoragwo na mĩrimũ ĩkoragwo ĩho, ta rĩu akorwo nĩ ta marĩria, na nĩ njũĩ marĩria nĩ ĩkoragwo Kenya ĩno. Rĩu mũndũ angĩaga gũthondekwo wega kana tene ena thĩna ũcio wa marĩria, marĩria nayo no ĩthiĩ kwĩ placenta na ĩrehere thĩna harĩ mwana. Kogwo itũmi nĩ nyingĩ mũno na tũroraga kuma mũtumia, mwana ũcio akuĩte, kĩrĩa twĩtaga placenta mm -hmm. nginya um, kodi ĩno ĩtwaraga thakame kuma placenta ĩgathiĩ kwĩ mwana ĩrĩa twĩtaga umbilical cord onayo no ĩgĩthĩna mm -hmm. rĩmwe no ĩyohe mm -hmm. ĩkahana ta uh, nĩ yakundĩka mm -hmm. rĩu ĩngĩkundĩka biũ biũ biũ nĩ kuga atĩ rĩu thakame kuma placenta harĩ mwana ndĩgũthiĩ mm -hmm. no rĩu hena kĩũria wahutia na nĩkĩo mũndũ ahata kwĩyũria atĩrĩrĩ mm -hmm. Nĩkĩ rĩrĩa arĩ na mũthuri ũmwe ndahotaga gũkua mwana ũcio, no rĩu agĩa mũthuri ũngĩ rĩu nĩ ma- nĩ- nĩ ma- nĩ magĩa mwana? Maita maingĩ ĩyo tugaga nĩ nĩ chance, ti atĩ hena thĩna mwena wa mũthuri kana mwena wa mũtumia, nĩgetha ĩtuĩke atĩ aya erĩ matingĩgĩa mwana me hamwe. Ĩyo nĩyo twĩtaga chance, na eh, Nĩ hinya wĩrwo atĩ we na mũthuri fulani mũtingĩhota kũgĩa mwana mwĩ hamwe, no ũngĩ- ũngĩetha mũthuri ũngĩ nĩ nĩ hĩndĩ ũkũgĩa, gũtikoragwo na ũndũ ta ũcio. Ĩĩ. Mhm, koguo hat- hatirerĩkana atĩ hena possibility thĩna warĩ o marĩ erĩ yani gũtirĩ na possibility yani reke njuge atĩrĩrĩ yani gũtirerĩkana atĩ mũthuri arĩ na thĩna kana mũtumia arĩ na thĩna nĩkĩo ciana ciao ciakuaga nĩ no gũkorwo nĩ maũndũ maya wakorwo ũkĩhutia wĩ ta ndagĩtarĩ Ĩĩ. mangĩkorwo marĩ mamwe ma marĩa makocire ikuũ cia ciana icio Ĩĩ. Ah, thengio mũno Ah, na njũrie kĩũria kĩngĩ rĩ mũtumia rĩrĩa oha nda Ĩĩ. nĩ maũndũ marĩkũ abatiĩ gwĩka na nĩ marĩkũ atabatiĩ gũkorwo agĩka nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ arigĩrĩria mwana wake gũkinya harĩa atĩ nginya nĩ egũciara mwana akuĩte Rĩu hau kĩu nĩ kĩũria kĩmwe gĩa bata mũno. Ũndũ wa mbere kũngĩhoteka, nĩ wega mũndũ gwĩbanga nĩ getha rĩrĩa arenda kũgĩa mwana ĩ, agathiĩ thibitarĩ onekane nĩ ndagĩtarĩ ona atarĩ aroha nda. Rĩu nĩ getha twĩke kĩndũ twĩtaga pre-conception counselling. Hau nĩ kuga atĩrĩrĩ,

e harĩa akinya nĩ hĩndĩ rĩu ya, ya, ya kuoha nda maũndũ make me me sawa no rĩu nĩ ũndũ wa andũ arĩa aingĩ mokaga thibitarĩ rĩrĩa already mohete nda ĩ rĩu ũndũ wa kerĩ nĩ gũka tene rĩu handũ ha mũndũ gũkaga rĩu atigĩrĩte ta wiki ta inyanya nĩ nĩ rĩo aroka thibitarĩ ĩ agoka akorwo nĩ wiki ya kerĩ nĩ arathimire arakora athima gĩthimi gĩa pregnancy nĩ positive rĩu oke tuge ta wiki igĩrĩ after that nĩgetha rĩu tũ- twĩke kĩndũ ta mbica ũguo ĩyo twĩtaga ultrasound ĩyo rĩu nĩ gũtwĩra mwana ũyũ ũkuĩte ena wiki cigana Eh, ndayo wĩ nayo ĩ harĩa ĩbatiĩ gũkorwo ĩrĩ rĩu maũndũ ta macio ũguo koguo ũndũ wa mbere mũndũ oke thibitarĩ tene koguo twanjĩrĩria hau mũndũ atarĩ aroha nda twathiĩ kwĩ mũndũ ũrĩa wohete nda agoka tene Kuma hau ĩ, hena ithimi iria twĩkaga, ta rĩu no tũthime kĩndũ ta ta syphilis, eeh mũndũ wĩna thĩna ta wa syphilis no agĩe nginya thĩna ũcio wa eeh mwana wake gũkua akuĩte nda. Koguo eeh hena ithimi iria twĩkaga rĩrĩa mũndũ oka kiriniki itũ, nĩgetha tũkahota kuona kana hena thĩna Ii. he mũndũ ũngĩenda kũmenya hihi syphilis nĩ kĩĩ no no no ũtarĩrie maybe mĩrimũ ĩrĩa yumanaga maybe no ũkorwo ũgĩtarĩria mĩrimũ ĩyo ĩkoragwo ĩgĩcũngĩrĩria nginya mwana ah, gũkua ĩno yumanaga na njĩra ya kuonana kĩmwĩrĩ please ũtũtarĩrie oro hanini rĩu um, ĩrĩa mũno mũno yũĩkaine ĩ nĩ thĩna ũyũ wa syphilis onakorwo thikũ ici ndĩ- ndĩrĩ kũguo mũno ĩrĩ o kuo ĩ no ti mũno ta tene Rĩu mũrimũ ta ũcio no no ũre no ũtũme mũndũ ĩyo nĩyo twĩtaga mĩrimũ ya kĩmwĩrĩ rĩu harĩ mũtumia na na na mũthuri na nĩkĩo tũthimaga. Hena ĩngĩ no ndĩrehaga thĩna wa mwana gũkua e e nda koguo icio tũtithimaga. Rĩu iria tũthimaga ĩ, nĩ thĩna ũcio wa syphilis, hena thĩna wa HIV, na hena thĩna wa Hepatitis B. Mhm. Mm. na he mĩrimũ ĩno ĩngĩ bado yumanaga na rĩrĩa mũtumia oha nda nĩ ngu- nĩ njiguaga mũndũ nĩ agĩaga mathĩna mũno ma kũgĩa ah, mĩrimũ njĩra yake ya ũciari kana kũrwara njĩra yake ya ũciari ici ciĩtagwo urinary transmitted Tract diseases infection. icio Ah, hihi rĩ nĩ icio no cikos nginya mwana gũkua kana mũndũ angĩgĩa thĩna ta ũcio ĩ, angĩmenya atĩa nĩ mũrwaru ũndũ ta ũcio Mũno mũno tũ- twĩraga mũtumia atĩrĩrĩ wona kaũndũ we ũtarĩ wona nĩ ũndũ mwĩrĩ-inĩ waku nĩwe ũramenya haha ĩ gũtihanaga ũguo reke mũndũ oke thibitarĩ nĩgetha tũhote kũmenya nĩkĩ no rĩu ĩ he- he thĩna ũcio wa urinary tract infection nĩ common mũno harĩ mũtumia ah, ũkuĩte nda na nĩ hinya ũrehe thĩna wa mwana gũkua no rĩu ĩ- ĩ- ĩngĩaga gũbacĩrĩrwo wega ĩ kĩrĩa gĩthiaga na mbere ta rĩu mũtumia hena mũndũ ũngĩgĩa nĩakinya handũ ndarĩ arakinya ihinda rĩa eh, kũheo mwana no maĩ make nĩmeka atĩ ta matũrĩka Eh, rĩu nĩ kuga atĩ rĩu njĩra ya mwana na njĩra ya ũciari nĩ cianyitana na rĩu organisms iria cikoragwo ho njĩra ya ũciari ĩ no ciambate na cituĩke cia kũ affect eh, mwana ũcio akuĩte Ĩĩ. Thengio mũno ndagĩtarĩ ngwĩhoka mwĩroreri witũ nĩ akorwo akĩnyita wega maũndũ maingĩ megiĩ ũciari na ona angĩkorwo ndigĩkaga tabarĩra ĩno ya ũgima wa mwĩrĩ ona nĩ ndakorwo ngĩthoma ũndũ ũmwe kana merĩ megĩmainie na rĩrĩa mũndũ oha nda maũndũ marĩa abatiĩ gwĩka na marĩa atabatiĩ gwĩka na ningĩ mũgeni witũ nĩ akorwo agĩkinyĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ya maũndũ marĩa aragĩkoretwo akĩyũria kana ciũria iria arakoretwo akĩyũria nyingĩ ciĩgiĩ nĩkĩ gĩtũmi gĩakwa kũgĩa mwana kana kũgĩa nda mwana agacoka agakua tondũ nĩ ũrona ndagĩtarĩ mũtumia etereire kana gake agacoka agakinyia 8 months akerwo mwana waku ndarĩ ho koguo ũrabocwo kũgĩa mwana mũkuo thengiũ mũno ndagĩtarĩ nĩ gwĩtĩkĩra gũka na kwaranĩria na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya irema ndaigua ngenete mũno

Na ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ ndacokia ngatho nĩ kũnjĩta nĩgetha njarĩrĩrie maũndũ maya nĩ ũndũ nĩ maũndũ nyendete nĩgetha atumia arĩa marabanga kũgĩa ciana makagĩa ciana na ciana icio rĩu cikamarehera a lot of joy. Thengiũ mũno, wĩ karibu mũno mũthenya ũngĩ. Nĩ ngatho mũno mwĩroreri wa Wega TV, niĩ haha nĩho ngwĩkĩrĩra gaturũmũ ga tabarĩra itũ ya irĩma mbere ya njĩkĩrĩte gaturumo ndikĩũĩ kana ndagĩtarĩ wĩna mũgeni ũngĩ- kana mũndũ ũngĩenda kũgeithia hau mũciĩ ũkĩũraga mwĩroreri witũ kwa heri nginyagia mũthenya ũngĩ rĩu no kwĩra a- andũ arĩa ndutagĩra wĩra o harĩa marĩ ndamũgeithia mũno na ndamohoera atĩ maũndũ maku mothe matuĩke ma ma kũgacĩra thengi mũno thengio muno mwiroreri niä haha nä ho ndĩrekĩrĩra gaturumo ga tabarĩra ya irema oro rĩngĩ angĩkorwo wĩna kĩũria o gĩothe ũngĩenda ndagĩtarĩ akorwo agĩcokia no wĩtĩkĩre kwaranĩria na ithuĩ kwa igĩrĩ ithatũ kenda ithatũ ithatũ facebook nĩ wega tv ke na kuo kwa whatsapp nĩ kĩbũgũ mũgwanja ĩmwe kenda mũgwanja ithathatũ mũgwanja mũgwanja ithathatũ mũgwanja ona ũngĩkĩũria oro rĩu kana ndagĩtarĩ ona eherete thĩinĩ wa mĩtambo nĩ ngũkorwo ngĩgũcokeria wanjũria kĩũria nĩ ngũria ndagĩtarĩ na nĩ tũgũkorwo tũgĩgũcokeria na njĩra ĩkinyanĩte na njĩra nginyanĩru makĩria nĩ rĩakwa nĩ wanjĩrũ wa ngata ngakwendekithĩria ũtukũ mwagĩrĩru makĩria